Vanhu vakawanda vanga vakamirira kuti vanzwe kutongwa kuchaitwa nyaya yemurume anonzi Blamatsotsi. Blamatsotsi ari kupomerwa mhosva yekubaya mukadzi akazvitakura nebanga. Nyaya yaBlamatsotsi haina kuzoenda kumatare edzimhosva mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita paGibbs Diary TV kana uri monyowani kungosubscriber wotena notification bell but chauploada video ndo uchangori number one yokuona tisu tine nyaya dzinopisa chikonzero chakaita kuti nyaya yabulamatsotsi isatongwa kuti mukadzi akamhan'arira bulamatsotsi paakati abude achienda kukoti akawana parhodhi pakamira motokari yanga ine varume vainge varipo varume ava mukadzi uyu vakamukidhinepa vakaenda kusango kwavakaenda naye vakazomuregedza vachiona kuti aiwa nguva yekukoti yapfuura zvinova izvo zvakakonzera kuti nyaya iyi isatongwa mhuri yezimbabwe ndichakusiyai muchinzwa audio yemukadzi wekubaiwa nebanga nabulamatsotsi achitaura natete tilda thank you for watching our content tinosangana mune mamwe manews update amai solo muri sei Eh, zviri sei shamwari? Ah, boo. Hello. Hazvisi boo, ne problem andisangana nayo. Alright, chii chaitika? Vauya pamba then ndobva vandi ndanga ndisikatomboziva kuti pane mota yakapaka ku nechepamukoto. Eh.
Hello.
Pamba pangu motenda yakapaka ndega mugove ndichingobuda pamba. Eh. Ndendibva kuti hanzi muri kuenda kukupa mbuya ndikati ah ndiri kuenda kukoto yamasodi ikanzi ho ndinosimisa mumwe wedu. Ah. Sister mabvuma kuwitidhirowa nyaya yako ndaiwitidhirowei because Inini ndikati batanidzirwa nesu ndikanera handikwanisi kuidzidzirwa nyaya ndoda kuenda kukoti izvozvi zvanzi anhu asi ndikati witidwa bhozi ndikati unonoka kuenda kuiatenda koti yacho ndikana kungofunga kuti vamwe vari kutaura chiita majoti ndobva ita zve ndobva totipinde mumota tiende ndikati handisi kuda kupinda mumota ndimaizaniseni dzekuenda kukoti

Horaiti pane pawakwanisa kutumira mukomana uya message yawati taurai tete Tilda time yaungoshitaura iyoyo vava vari kupi?
Ndakati taurai tete Tilda ukubandira hapana kumira mushe. Horaiti ivo vava vari kupi panguva yawafona ipapo?
Pane time wekumashure bedroom mandikagara vanga vatombodzika but manga muri musango imo mangatiza.
Isango rekupi? Alright. Hello. Isa yes. Hello. Hello. Isango rekupi?
tichingobva papolice pabrija
pabriji repachitungwiza iro eh. saka vazokuregedza sei
vazotenga kuti hangozi kwati ndakoti dzadarika saka izvii ndomandafunga ndikati ndokumbirawo bhozi handiyatosila bhonzo momakurwadza kanzi a ah, Tombomira yambuya. Saka horai ndobva ndatombomira ndotaimudza zvanhu vamwe kuti kana havaendesei kukoti kwacho nakusina vanhu. Saka vakusiya kupi?
Vangondisiya ikoko musango ikoko. Saka wazofamba kubva ikoko? Ehe ndobva ndanyora bus ndotsvaga transport.
Horai. Wokwanisa kuvacherechedza chiso chavo? Haa. Wakwanisa kuvaona here maface avo.
Maface avo ndangoonawo but hanzi haa ndamboinyora cherechedzo. Hauvazive here vanhu vacho.
Handombovazive.
Saka vatokumirira kumba chaiko. Eeh ndongoita ten ten dzekubuda pagate.
Alright. Saka iko zvino kukoti ikoko hanzi chii?
Kukoti ndakangosvikawo ndega tani dzandakwira kombi. Ehe ndanzwa vamwe vangu variko ikoko vachiti vanguzongokuona wasvika uchichema. Saka ma matopinda here mukoti? Ndasati ndapinda mukoti.
Okay. Hanzi uri kupinda nguva yapa nguva dzaenda. Auntie Tilda.
Hi. Hayi ndigava PP coz ndomane nyaya ya bla matsotsi. Haa horaiti its ok saka regai timuregedze aende anopinda its ok. No apapa haachatopindi and ndosaka ndatotora foni kuti nditaure nemi.
Horaiti its. Asvika kuma asvika izvezvi of which adaidzirwa kubvira makuseni anga achishaikwa. Haa. saka asvika nahalf one Eh. paadaidzirwa by one anyorerwa inonzi administrative warrant of arrest zvichireva kuti atsvagwa muvicinity yecourt akashaikwa akashaikwa
allright is just a way yekuti anosekiwiwa ozotsvagwa nemapurisa kana kuti isusu tinomutsvaga toziva kuti zvoni aripi so No. now Eh. waranti inokanzurwa nekuti asvika Alright.
Ah no, it's But the magistrate presiding over the matter mm. abva atoita emergency after ajena court saka inenge isasapinde nhasi yaakupinda next week Tuesday musi wa 18 ndopata pa date ra anonzani Alwis Lushano okay. kuti azoke and the witness yedu inenge yapo ipapo. Alright.
Ah no, it's okay. Maita basa. No problem.

Okay, so they are welcome. All right, can I talk to her?
Hi. All right, it's okay Shamari. Eh, iwewe ka patangonzwa kuti ndozvaitika eh, tafonera eh, commissioner Nyati vakati ivo vakutoisa vanhu paground kuti vaone kuti unobatsirikana sei. Don't worry, ticharamba tichicheka newe kana kumba kwacho ikokoko kuti uri safe.